Futbol oýnamak hem-de trenirowka etmek moda. Ronaldinýo, braziliýaly futbolçy, onuň talanty bolsa jadyly oýunlary bilen çäklenen. Iki müň üçünji ýyllar Barselonada oýnap, kataloniýaly topary ýene-de beýik ada getiren futbolçy. Haýran galdyryjy fintler edip, akyla sygmajak gollary salýardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol az ýylgyryp, soňabaka oýunçyň karýerasy ýoga geldi. Biz bolsa öz ene dilimizde futbolçy barada maglumat diňlemek üçin Mik Show YouTube kanalyna öz türkmenlerimiziň adyndan sag bolsun aýdýas we başlaýas! Ronaldinýo bilen näme boldy? Jadyly futbolçyň nädip karýerasyny gutarmagyna sebäp boldy? Ronaldinýo ady bilen tanaýan futbolçymyzyň çyn ady Ronaldo de Assis Morera. Bir müň dokuz ýüz segsen nji ýylyň ýigrimi birinji martynda Porto Alegre diýen Braziliýanyň şäherinde eneden bolýar. Ejesi Dona Migelina satyjy bolup işleýärdi we şepagat uýasy bolmany daşyndan okaýardy. Kakasy Joao maşgalany üpjün etmek üçin iki ýerde işleýärdi. Gündiz Joao gämi remont etmek bilen işläp, öýlän bolsa gremiýa diýen Ol toparyň ýanyndaky awtoulaglar üçin duralganyň garawulydy. Ronaldinýo maşgalasynda üç dogan bolup, iň körpesidi. Ondan başga-da uly aýal dogany Deýzi hem-de erkek dogany Roberto. Dogany Roberto bilen futbola üns berip, Gremio toparynda çykyş edip başlaýarlar. Uly dogany Roberto bolsa eýýäm uly umytlar berilip, hatda Diego Maradona bilen adamlar şol döwür deňeşdirip başlaýar. Uly doganyna top. Iki topar özüne almak üçin şertnama hödürläp, şäheriň gowy ýerinden basseýnli öý hem hödürleýärler. Ýöne kakasy üstün futbolçyň maşgalada Ronaldo bolar diýip agzaýardy we birnäçe gezek körpe oglum dünýä çempiony bolar diýip gaýtalaýardy. Kakasynyň aýdan zatlaryny hakykata öwrülendigini bolsa Joao görüp bilmedi. Ol şol basseýnli öýde ýüzüp ýörkä, Ronaldo häli sekiz ýaşyndaka ýüregi birden durup, aradan çykýar. Ronaldinýo diýen lakamy bolsa çaga wagty mekdepdekä iň körpe oýunçylaryň arasynda çykyş edýänligi üçin şeýle at goýýarlar. Beýleki braziliýaly hüjümçi Ronaldaň ikisiniň arasynda tapawudy bolmagy üçin bolsa Gauşo diýen adyna söz goşýar. Çaga bir günem futbolsyz ýaşap bilmeýärdi. Pökgi elmydama aýagynda bolup, sparing partnýory bolsa söýgüli güjügi Bombudy. Wepaly güji bilen tejribesini artdyryp, ýene futbol oýnamaga barha höweslenýärdi. Tejribesini artdyrmak üçin Ronni tennisli topy alyp öz üstünde işleýärdi. Uly futboldan daşarda bolsa plýažny futbol hem-de futzal bilen hem meşgullanýardy. Braziliýaly oýunçynyň birinji gezek çeşmelerde ady peýda bolanda, on üç ýaşyndady. Şol wagtky onuň Bil Arizonti diýen topary garşydaşyny ýigrimi üç nol hasaby bilen utýar. Ähli gollary bolsa bir oýunçy salýar, olam Ronaldinýo. On bäş ýaşyndan Gremio toparynyň ýetginjekler düzüminde çykyş edýär, bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda bolsa ýetginjekleriň arasynda milli ýygyndysy bilen turnirde iki gol urup ýetginjekleriň dünýä çempiony bolýar. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda Libertatores kubok turnirinde ilkinji gezek Gremio toparynyň esasy düzüminde debýut oýnuny oýnaýar. Bir ýyldan soň futbolçy Rio Grand di Sur ştatynyň çempionatynda on bäş oýunda on dört gol urup, turniriň ýeňijisi bolýar. Şol döwür toparda iň görümli futbolçy bolsa-da, ýöne toparda iň az aýlyk haky alýan futbolçydy. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň iýunynda milli ýygyndysy bilen Latwiýanyň garşysyna oýuna çykýar we şol ýylyň dowamynda Kopa Amerikada bolsa Wenesuelanyň garşysyna debýut goluny urýar. Ondan soň bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyl FIFA-nyň Kubok konfederasiýasyna çagyrylýar we turnirde her maçda, finaldan başga, ähli oýunlarda gol salýar. Polfinalda bolsa het-trik edýär. Şonda futbolçy turniriň iň gowy oýunçysy diýip Altyn top hem-de turnirde iň köp gol urulan diýip Altyn butsy bilen sylaglanýar. Şondan soň ýaş oýunça Ýewropanyň toparlary gyzyklanyp başlaýar. Ýöne Gremia ähli gelen şertnamany yzyna gaýtaryp iki ýüz esse aýlygyndan geçýän kompensasiýa soraýar. Londonly Arsenal topary şertnama çekmägine az galypdy, ýöne oýunçy Angliýanyň hökümetinden ýurtda işlemek üçin rugsatnama alyp bilmeýär. Iki müňünji ýylyň sentýabr aýy Ronaldinýo Olimpiadada ýetginjekleriň arasynda milli ýygyndysy bilen çykyş edip, bir dörtfinalda utulan oýunda bir gol urýar. Dekabr aýynda oýunçy Gremio toparyndan gizlin Pari Sen-Žermen bilen öňünden şertnama baglanyşýar. Iki müň birinji ýylyň on ýedinji ýanwary bolsa fransiýaly topar bäş million bir ýüz müň ýewro transfer barada habar berýär. Bu ýagdaý hem Gremio bilen sudly işleriň gozgalmagyna sebäp bolýar, oýunçyň özüni bolsa ýurdunda dönük diýip atlandyryp, Gremio-da soňky aýynda oýnalan oýunlaryň hersinde ses edip, kritika eýe bolýar. Dört ýylyň dowamynda Ronaldinýo toparda bir ýüz kyrk bir oýun oýnap, altmyş sekiz gol bolsa tora salýar. Paris Sen-Žermeni geçmegine soňky däl ýagdaý bolsa Roniniň agasy kömege hem bardygy aýdylýar. Agasynyň futbol karýerasy bolsa şikes bilen bagly bolup, üstünlikli bolmandan soň Ronaldinýonyň agenti bolup durmuşyny dowam edýär. Ronaldinýo Paris Sen-Žermeni geçmegi barada ýene-de braziliýaly Klon serialynda hem görkezipdi. Soňra Zizu ýaly oýnadýan kinofilmde öz ornunda, özüniň rolunda çykyş edip, kinosýomka gatnaşýar. Täze topara futbolçy iki müň birinji ýylyň dördünji awgustynda debýut oýnunda ýigrimi birinji nomer belgisi bilen oýnaýar. Ýöne birden esasy düzümde oýnamak başartmaýar, käwagtlar meýdançaň daşynda zapasda oýunlar bilen başlaýar. Möwsümiň ikinji böleginde bolsa Ronaldinýo dört oýun yzly-yzyna gol urup, gowy netije görkezýär we Kubok Ligada topara polfinala çykmak üçin kömek edýär. Her niçik hem bolsa-da, oýunçynyň gijeki klublarda dynç almagy bilen bagly bolup, toparyň menejeriniň adyndan dawa bardy. Iki müň ikinji ýylda dünýä çempionatyna bolsa futbolçy eýýäm talant statusy bilen gelýär. Grup oýunda Hytaýa garşy oýunda turnirde ilkinji goluny salýar, soňra bir dört finalda Angliýanyň garşysyna karýerasynda esasy gollaryň birini urýar. Ol otuz bäş metr uzaklykdan ştrafnoýdan pökgini depip, göni dewiatka aýlap owadan goluny salýar. Birnäçe ýyldan soň bolsa Angliýanyň ýyldyz oýunçylarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygynda goluny gaýtalajak bolýar, ýöne pökgi ýokaryk gidýär. Final duşuşykda milli ýygyndysyna kömek edip ýigrimi iki ýaşynda eýýäm dünýä çempiony ada eýe bolýar. PSŽ gaýdyp futbolçy onunjy belgini alyp, esasy düzümde köp oýnap başlaýar. Ýöne möwsümiň soňunda bolsa PSŽ Ýewropa kuboklara düşüp bilmäninden soň, Ronaldinýo topary terk edesi gelýändigi barada habar berýär. Mançester Ýunaýted bilen şertnama baglanyşdy diýen ýaly derejä barypdy, ýöne Barselona braziliýaly talanty özüne çekip, transfer edýär. Iki müň üçünji ýylyň on dokuzynjy iýulynda kyn gepleşiklerden soň Ronaldinýo otuz iki million ýewro Barselona transfer bolýar. Takyk aýlygy barada aýdylmaýardy, ýöne çeşmelerden gelýän habarlar boýunça ýylyň dowamynda oýunçy on million dollar aýlyk hak alýandygy aýdylýardy. Birinji sezonda eýýäm ýigrimi iki gol urýar we Barselona çempionatda ikinji ýer gazanmagyna kömek edýär. Iki müň dördünji ýylyň ýigriminji dekabrynda fifa dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip at berýär. Iki müň bäşinji ýylyň fewralynda sportsmeniň ogly dünýä inýär, çagasyna bolsa kakasynyň hatyrasyna Joao diýip at goýýar. Çaganyň ejesi bolsa Januena Mendes bilen Roni üç ýyl öň tanyş bolýar. Ýöne soňra olar aýryşýarlar, sportsmen ogly we ejesi üçin gowy üpjünçilik edýär we Rioda elit nijah hem kreýne alyp ýaşamaga berýär. Ýöne futbol bilen boş wagty bolmandan köplenç ogly bilen bolsa diňe onlaýn habarlaşyp durýar. Jadugoýyň ogly bolsa kakasynyň ýolundan gidýär we häzir Kruez akademiýasynyň talantlaryň biri bolup hasaplanýar. Iki müň dört, iki müň bäşinji ýyl möwsümde Ronaldinýo Ispaniýanyň çempiony bolýar, ikinji gezek yzly-yzyna dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip atlandyrylýar we netijede ýene Altyn topyň hem eýesi bolýar. Indiki möwsümde futbolçy ýigrimi alty gol urup, täze rekord goýýar we ýetmiş million ýewro Çelsi toparynyň adyndan şertnama hödürlenýär. Ýöne Barsa ret etýär. Iki müň altynjy ýylyň iýunynda bir dört finalda Braziliýa fransuzlary ýeňip bilmän çempionaty terk edýär. Janköýerler şondan soň kritika edipdi, ýöne oýunçyny şol oýundan soň öýünde oturyşyk etmegi hasam ýagdaýy kynlaşdyrypdy. Onuň dünýä çempionatynda üstünliksiz çykyş etmeginiň sebäbini bolsa täze söýüşýän gyzy Aleksandra Parisana sebäpden diýibem hem aýdýarlar. Aýtmyşlara görä oýunlardan öň goýulan tertibi pozýardy, gep-gürrüňler ýuwaş-ýuwaşdan galyp başlaýar soň futbolçy model bilen hem arasyny goýýar. Iki müň altynjy ýylda sportsmeniň umumy girdeýişi ýigrimi alty million dollar bolup durýar. Ol girdeýişiň esasynda futbola kömek we Ýunisefiň partnýory hem-de reklamalardan gelýän girdeýjilerdir. Ondan başga-da çagalara pul kömek edýän Futbol kömegi diýen fonduna gatnaşyp partnýor hem bolýar. Iki müň ýedinji ýylda Ronaldinýo Çili milli ýygyndysyna garşy iki gol atýar, şol ýylda-da milli ýygyndysynyň Kopa Amerika çagyrylmazlygyny haýyş edip soraýar, sebäp oýunçyň ýadawlygyndan. Oktýabrda bolsa ýene skandalyň üstünden barýar. Ekwadoryň garşysyna oýnalan oýundan soň milli ýygyndysynyň futbolçylary bilen Rio-de-Žaneýronyň gijeki klubynda keýp edýärler. Şonda-da Barselonaň üýşmelenmesine gijä galmagyna hem sebäp bolýar. Iki müň ýedinji ýylda bolsa futbolçy Ispaniýanyň raýaty bolýar, ýöne toparda işler gowy gidenokdy. Iki müň ýedi, iki müň sekizinji ýyldaky möwsümde bolsa şikes bilen bagly ýollar bilen baglydy. Şol sanda treneriň futbolçynyň trenirowkada ýeterlik işlemeýänine hem gaharlydy we iki müň sekizinji ýylyň on dokuzynjy maýy Barselonaň prezidenti Ronaldinýo üçin täze topar, täze çagyryş, täze motiwasiýa üçin gerek diýip, habar berýär. Giç wagtdan soň Barselonada bäş ýyl iň gowy karýeraly döwür diýip, Ronaldinýo özi hem boýnuna alýar. Hem-de Messiä onunjy belgini berip, ol bilen ýetik derejede bile oýnamanlygyna hem puşman edýär. Iki müň sekizinji ýylyň iýul aýynda Mançester Sitiden gelen şertnamany gyra goýýar we Italiýaň Milan toparyna geçýär. O taýda Roniniň alty ýarym million ýewro aýlygy barlygy aýdylýar. Toparda söýgüli onunjy nomeri boş däl bolandan soň segseninji belgini alýar doglan ýylyna deňe we şol döwür milli ýygyndysy bilen Olimpiadada çykyş edýär we bürünç medaly gazanýar. Bu bolsa Ronýa üçin milli gyndysy bilen soňky uly turnir bolup galýar. 2008-nji ýylyň awgust aýynda Ronaldinýo Milanyň düzüminde debýut oýnuny oýnaýar, sentýabrda bolsa birinji goluny urýar. Gowy start bilen möwsümi başlasa-da, eýýäm möwsümiň ortasynda Ronaldinýo start oýnunda çykman başlaýar, onuň sebäbi bolsa, oýunçynyň gijeki klublarda keýp etmegi bilen bagly. Milanda bir möwsümde Ronaldinýo otuz alty oýun oýnap, on gol urupdy. Şol döwür Sari Tamazi diýen telealypbaryjy bilen söýüşip başlaýar. Olaň aragatnaşygy takmynan üç ýyl dowam edýär. Ikinji möwsümi Ronaldinýo on ýaly bir gowy başlamaýar oýunlaryny, ýöne soň formasyny getirip, on bäş assist edip, Serie A-nyň iň gowy assistenti bolýar. Indiki möwsümde, iki müň on, iki müň on birinji ýyllar, futbolçy ýene ýokary dereje oýny görkezip bilmän başlaýar. Baş tälimçi bilen konflikte girip, trenirowka gijä galyp başlaýar. Şol bir wagtda rumyniýaly fotomodel Liliana Çewirişan bilen söýüşip başlaýar. Öňküler ýaly bu aragatnaşygam çalt gutarýar. Iki müň on birinji ýylyň onunjy ýanwary braziliýaly Flamengo toparyna geçýär. Topara birnäçe kubok gazanmaga hem kömek edýär. Ýöne şertnamanyň bir ýylyndan soň topar garşy suda ýüzlenýär. Sebäp, dört aý topar bolsa aýlyk hakyny futbolça tölemänden we şertnamasyny şol sebäpden pozýar. Aýlyk haky bolsa ýigrimi iki million dollar bolup durýar. Soňam oýunçy Birleşen Milletler Guramasynyň Powich diýen toplumyna goşulyp partnýor bolýar we Braziliýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň agzasy bolup hem çykyş edýär. Flamengo bilen şertnamasyny pozandan soň Atletiko Mineiro topary bilen täze şertnama baglanyşýar we kyrk dokuzynjy belgini alýar. Bu belginiň almagynyň sebäbi hem ejesiniň bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda dogmagy bilen bagly bolup, onuň hormatyny alýar. Bu topar bilen Ronaldinýo Kubok Libertados we Kubok Amerika iki müň on üçünji ýyldaky möwsümde gazanýar. Iki müň on dördünji ýylda bolsa baş tälimçi bilen tersleşip, iýul aýynda Atletiko Mineiro bilen şertnamasyny pozýar we boş agent hökmünde meksikalydaky Retro toparyna geçýär. Interwýuda bolsa Ronaldinýo Meksikada titul gazanmagy hem-de gyzlaryň ýüregini gazanmagy dowam etjegini ýylgyryp aýdýar. Titul bilen üstünlik bolmaýar, ýöne gyzlar bilen bolýar. O taýda Jaklin Oliweýra diýen model gyz bilen söýşüp başlaýar hem-de iki müň on birinji ýylyň Dünýäniň Miss diýen adyna eýe bolan Leýli Lopes bilen aragatnaşykda bolýar. Iki müň on bäşinji ýylyň iýul aýynda bolsa Ronaldinýo Braziliýa dolanýandygyny habar berýär. On sekiz aýlyk Flumense topary bilen şertnama baglanyşýar, iki ýarym million dollar aýlyk haky we onuň futbolkalaryndan satylýan prosent haky hem şertnamasynda goşulan. Iki aýda ol dokuz oýun oýnaýar, ýöne oýny bilen haýrana goýman, janköýerleriň adyndan kritika gazanýar we şertnamasyny ýene-de pozýar. Ondan soň futbolçy birnäçe blagotworny oýunlarda oýnaýar, futzal turnirde bäş ýüz müň dollara gatnaşýar, kikboksýor dolanýar diýen kinoda düşýär we hususy Emojini diýen mobilni programmasyny goýberýär. Iki müň on altynjy ýylyň sentýabr aýynda Ronaldinýo ofisialny Barselonanyň pasoly bolýar we Nýu-Ýorkda hem Bronks mekdebinde akademiýalaryň açylyşyna gatnaşýar. Iki müň on ýedinji ýylda bolsa Ronni Sozinýo diýen aýdym çykarýar. Eu agora sozinho Öňräk ol eýýäm aýdym çykarýardy, tomusky paralimpiýalaly oýunlarda ýaňlanan. Ondan başga-da birnäçe braziliýaly aýdymçylaryň kliplerinde peýda bolýar, ýene-de Barselona we Real Madridiň weteranlarynyň arasynda duşuşyklarda hem gatnaşyp, üç netijeli pasy berýär we birnäçe meraperiýaçy işjeňliklere Russiýa döwletinde gatnaşýar. Iki müň on sekizinji ýylyň ýanwar aýy bolsa Ronaldinýo futbol karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi. we şol ýylda habarlar boýunça birden iki sany söýgülilerine öýlenjekdigi barada habarlar gelip başlady. Onuň saýlan gyzlary Priscilla Kuella we Beatrice Suolla. Ýöne soňra Ronaldinýo bu habaryň ýalandygyny aýtdy, bolsa bolmasa şol gyzlaryň biri futbolçy tarapyndan zorlanandygy barada arz etdi we ejir çekeni üçin finans tölegi geçirmegini habar berdi. Gyzyň ejesi bolsa Ronaldinýoň iki gyza-da deň sowgatlar berip, ikisini gezekleşdirip dünýä ýüzünde aýlanýandygyny habar berdi. Gyzyň ýene bir gyz bilen futbolçyň sms ýazyşýanyny görýänçä aragatnaşyk dowam edip, soň kesilýändigini hem aýdýar. Gyz meselesinden daşarda-da sportsmen ýurtdan daşary çykmazlyk çäklendirmesini goýulandygyny bellesek hem bolýar. Onuň sebäbi ýurda ekonomiki zyýan bilen bagly iki müň on bäşinji ýylda ätiýaçlyk zolagynda gurluşyk guranlygy üçin arz edilipdi. Ronaldinýo bu ýagdaýa iki million üç ýüz müň ýewro jerime tölemelidi. Ýöne oň hasabynda prokuratura diňe alty ýewro bardygyny anyklaýar. Soňra iki müň on sekizinji ýylyň soňy hökümet oýunçynyň elli ýedi jaýyny wagtlaýyn döwlet haýryna geçirip, agasy bilen ikisiniň pasportyny hem konfiskasiýa edýär. Ýöne doganlar indiki ýylynda bu ýagdaýa karar etýärler we şondan soň Ronaldinýo hökümet bilen gürleşip bir million ýewro ýaly jerime töleýär. Iki müň ýigriminji ýylyň mart aýynda futbolçy Paragwaýa galp pasporty bilen geçjek bolýar we tutulýar. Doganlaryň aýtmagyna görä, ol pasportlar bilen diňe pogran zonadan geçjekdigini aýdýarlar. Paragwaýa gitjeginiň sebäbi bolsa Ronaldinýo şo taýda peýdaly aksiýa geçirjekdi. Ýöne netijede bir aý türmede boldy, soňra ýene bäş aý öý tussagynda bolýar. Türmede futbol turnirde on bir iki hasaby bilen aýgytly oýunda ýeňiş gazanýar. Bäş goly özi urýar, galanyny assist edýär. Ýeňijilere on alty kiloli kapçony doňuz garaşýardy. Türmeden boşansoň, Ronaldinýo jerimesini töläp, ýylyň dowamynda Braziliýanyň suduna gelip, bellik edip gitmelidi. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýanwar aýynda bolsa, öňki futbolçy ýene-de aýdym-sazda özüni barlady. Tropa Tubrişo diýen hip-hop toparynyň prodýuseri hem bolup çykyş edýär. Fewral aýynda Ronýeniň ejesi koronawirusdan ýogalýar. Şondan soň Ronýe günde oturyşyk edip, irden öýläne çenli spirtli içgiler içýänligini dostlary gürrüň berýär. Maý aýynda bolsa Arap Emiratyna gitmek üçin Ronýe altyn wiza berilýär. Ol wizanyň hem hemişelik şul ýurtda ýaşamaga hukugy bilen baglydygyny aýdyp belläp geçýäs. Ronaldinýoň ýagdaýy dogsan milliondan ýüz million dollara çenli ýagdaýy barlygy aýdylýar. Ýöne aslyýetinde oň hasabynda az mukdarda puly bar. Ronaldinýo häzirem diňe sponsor şertnamalardan hem-de reklamaň hasabyna pul gazanýar. Meselem, Instagramda oýunçyň bir posty iki ýüz elli müň dollar. Goşmaça girdeýjisi hususy studiýasyndan, karýera döwründe EA Sports kompaniýasy bilen şertnama baglaşanlygy, Ondan başga-da birnäçe brendleriň reklamalaryna düşýär. Meselem, Pepsi-niň bir reklamasynda başga ýyldyz oýunçylar bilen gladiatoryň keşbinde düşýär. Lays reklamada bolsa rusça gürläp düşýär. Ýöne hemmesinden beter Nike kompaniýa bilen düşüren reklamasy tutuş dünýä ýaýraýar. Ol reklamada üç gezek ştanga degizip her hili fint etmegi. Şol reklamada köpüsi çyn diýip pikir etse, aslyýetinde kompýuter grafikasynyň kömegi bilen düşürendigini hem aýtsak bolýar. Reklamanyň döremegine bolsa uly ýaşyl fon gurulýar, derwezäň ýanynda bolsa belli bir adam pökgini futbolça berip durýar. Ondan başga-da Roniniň Coca-Cola bilen ýüz ýüz elli müň dollara hem şertnamasy bar. Ýöne bir konferensiýada bir banka Pepsini alyp içeninden soň Coca-Cola şertnamasyny pozýar. Ronaldinho energetiki napitki, brend telefonlar, adyny aýdyp oturmaýyn ekranda görüp dursuňyz. Bukmeker kontoralar italiýaly partnýory bilen Villa Çempion diýen alkogol içgilerini ýüzi hem bolýar. Ronnide agyr polly dünýäde jaýlary bar, Braziliýada, Gresiýada, Ispaniýada, Fransiýada, Floridada, Italiýadaky Komo Kolin kölüň ýanynda, Rio-de-Žaneýrodaky jaýynda dünýä çempionaty döwründe on bäş müň dört ýüz dollara kireýini berýär. Kireý günlük diýip hasaplanylýar. Täze döwürli jaýda bolsa bäş spalna, alty wanna jaýy, kuhnýa, naharhana, myhmanhana, bar, massaž üçin ýa-da ýoga üçin otag, daşynda bolsa basseýn hem-de jakuzi we ýene-de aýratyn myhmanhana bar. Ispaniýada Ronaldinýoda on alty ýarym million dollarlyk hem jaýy bar. Bu jaýyň esasy aýratynlyklarynyň biri deňize seredip durulan panoramaly basseýndir. Milandaky jaýy bolsa futbolçy Braziliýada wagty ogurlyk edilendigi hem aýdylýar. Garakçylaryň gymmat bahaly daş, altyn hem-de birnäçe müň ýewro ogurlandygy hem aýdylýar. Ýöne hususy futbol karýerasyndaky trofeýleri, şol sanda altyn topuň kopiýasy başga jaýda bolup, olara garakçylar tarapyndan degilmeýär. Ronaldinýonyň haýran galdyryjy awtomobillerden bolan kolleksiýasy hem bar. Lamborghini Aventador, Porsche Carrera S, iki Ferrari dört ýüz elli sekiz, sary we gara reňklerinde, Rolls-Royce, Bugatti Veyron, Audi R sekiz, Audi Q ýedi, Hummer H iki, BMW X bäş we Dubaýda awtosalonda bir million dollara satyn alan Aston Martin-dir. Bir gezek Dodge Duranto diýen maşynda bolsa futbolçy kiçiräjik awariýa düşýär. Megerem Ronaldinýo futbolda ondan köpürägem netije görkezip bilerdi. Ýöne onuň haýran galdyryjy şedewr oýunlary häzirki ýaş oýunçylara mysal boldy we futbol janköýerleriniň ýatdan çykmajak emosiýalary sowgat berdi. Nähili pikir edýäňiz, näme üçin iň gowy talant oýunçylaryň karýerasy şeýle çalt gutarýar? Sebäp näme? Wideony halan bolsaňyz laýk basyň, agza bolmadyňyz bolsa agza boluň. Indiki bölümlerde görüşýänçäk, hoş!